Selamat malam lalu bemulai enggau aku baru ini maneng ba YouTube channel aku iya nya ini maneng Doraemon. Baka ke sekali tu aku mai ke kitai siti cherita antu ke datai ari siku peninga kitai benama Ibu Lucy, Nyadi nama tu ukai nama amai. Nyadi kenu ku Ibu Lucy jerita tu diberi iya nama Antu Beleng. Kala ninga nama Antu Beleng kita wai. Enti kita nemu, enti kita kala ninga uji kita komen bebaruh diau, awek ka aku macha komen kita. Nyadi am kita ning berengkah ninga ke jerita kitai. Tang sebedau nya, hashtag duduk entap. Tumu-tumu pagi nya, ayak rugan tu nurun ke penai ngabas perau laban malam tadi deh bisi ujan. Iya ke nurun nya tadi bekena ke lampu pichit ulih hari maya nya sigi iya agi petang. Udah iya ke datai di penai, ayak rugan lalu betimbak ke perau iya. Benung aya rugan ke betimba ke perau nya dia, enda mukai mukai dia deh aya rugan tu ngasai ke perau iya teberat kemudi wai. Ulih aya rugan ke betimba nya tadi mua iya tunga ke luan perau, aya rugan pen malih asuh kemudi perau kia. Dia iya meda Antu Belang. Nyadi antu nya dipeda aya Rugan tu tadi chukup iya Belang duduk melakang ke aya Rugan. Dia deh aya Rugan tu tadi enda liat ati. Iya pun lalu malu belakang antu nya tadi ngena sengayuh. Nama agi deh peda tu meh buak antu Belang nya tadi labuh kai. Udah aya Rugan ke malu antu Belang nya ngena sengayuh. Ayok Rugan pen alu mulai ke diri empu. Perau ke ditimba iya alu leka ke ayok Rugan nya pia aja. Enda nyadi betimba iya pagi nyau, iya pen alu pulai ke rumah panyai. Kenu ku anak ati ayok Rugan tu tadi, udah iya betimba ke perau pagi nya, dia iya alu deka ngabas pukat ke ditan iya lemai kemari. Tang nama deh enda nyadi meh iya rugan kitai tu deka ngabas bukat iya perau pena mih ditima iya. Nyadi sepemulai iya ari penai dia iya lalu nusi ke bini iya nama utai ke nyadi pagi nya ba iya. Iya pun lalu madah kediri empu chelap sereta nyilu-nyilu isi. Nyadi ayak rugan tu tadi pun lalu ngalik kediri empu. Ayak rugan ke galik tu tadi ngujung ke iya pun lalu nadai. Nyadi begau meh sida serumah. Sida serumah peh lalu nyengai bangkai ni aya rugan malam nya. Bisi deh tiga iko sida serumah ke chukup iya tatau. Chukup-chukup penatau. Deka nurun ke ba rumah laban sida tiga deka beduan sida serumah panjai ke nunga bangkai ni aya rugan malam nya. Nyadi kenu ku jerita, sida tiga tu endang iya tak tau udu beduan orang kelebih agi enti baka nyengai antu. Nyadi sida tiga tu nurun ke ba rumah laban deka ngeju ke belakang niak aya rugan tu ngena sual ke dingkah sida serumah ba baru meh nya dia. Kitai ga sama nemu gerga ruai kelia ukai nya rapat endar. Nyadi ari papan ke merangang nya sida tiga tu ngeju ke belakang orang ke udah parai nya. Angkat orang ke ba ruai tu tadi meda bangkai nya baka ke deka duduk. Baka nya ulah sida tiga tu tadi. Nama deh. Udah orang ke lelaki tembu betunu ke utai bintu ke utai ba tengah laman malam nya, dia sida tiga tu tadi pun lalu nurun. Sida nu sida tiga ke nurun tu tadi tak baru atai ba kaki tangga wai. Dia sida tiga tu alu tak Tegangan meda utai beleng beleng chukup iya pemeleng ba ba rumah sida iya. Nyadi betul betul ba baruh bangkai niang aya rugan kenu ku jerita wai. Sida tiga ke da sida tiga pen enda dapat mulai kediri. Kaki sida tiga iya tu enda ulih disingkang. Rang sida asai ketegangan. Nasiat amat bisi siko petuai urang ke benama Aki Serit alu narit sida tiga iya niki tangga. Datai bepala tangga dia sida tiga iya alu di bai Aki Serit tu enselit ui ke udah di belah iya di tangga dia di engkah iya ba tangga dia deh engkah iya ba pala tangga ke di gaga iya sebedau iya ngambi sida tiga iko tu tadi. Sikau diri ga aki ke serit tu tadi neh. Nyadi kenu ku aki serit tu tadi, utai beleng ke dipeda sida tiga nya tadi antu beleng ke dipalu niang aya rugan ngena sengayuh tumu-tumu pagi tadi. Kebuah antu beleng nya dipeda sida tiga iku tu di baru meh malam nya laban antu beleng nya makai semengat niang aya rugan. Nya ke dipeda sida tiga iku antu sebayan tu tadai. Au. Ha. Nyadi bangkai ni aya rugan tu disengai sida serumah semalam aja. Pagi alu anjur sida serumah ke pendam. Udah sida serumah ke tembu berantu niang aya rugan, dia sida serumah pen alu ngambi manang. Ngabah serumah panjai sida. Dia deh manang nya madah. Nyadi antu belang nya agi deka ngiga dengah. Pia mega penai lama sida iya meh engkulu. Endang sigi bisi orang nguan empu. Nyadi nama agi deh sida serumah panjai pen lalu magang rumah panjai sida. Nyadi kenu ku Ibu Lucy, rumah panjai sida nadai ngawa agi. Nyadi tiga iku antu sembayan kudu ngachau orang nya. Sida iya badu agi beduan orang. Badu agi beduan sida serumah lebuh maya sida ke bisi raban. Engka jerak menya pia ah. Tang, penai lama sida meh kulu nya agi sigi bisi orang nguan. Kekadang maya nasib enda tentu manah deh. Sebedau sida uh, begaga ke penai baru, suah sida serumah meda bayar burak ngeredai diri ba pasir penai lama nya dia. Kekadang dipeda antu belang duduk ba kayu engkabang ke udah tumbang tebing ai. Nyadi sepengudah sida begaga ke penai baru keruga sida serumah ai pia. Nyadi penai lama nya suba suah meh bulih dengah bala nebiak ke mandi dia. Kenu ku ibu Lucy madah, bisi tiga iku anebiak sida serumah iya parai lemas ba tebing ai lama sida iya dia. Bisi siku lelaki sida serumah ke landik iya nyelam sereta nakal seput lebuh maya nyelam enda. Dia iya alu nguji nyelam ikan ba pendai lama sida serumah iya. Lelaki tu benama Jampi. Maya iya ke nyelam ba pendai lama, iya alu nanchang tali ba punggung iya. Enti Jampi tau ngentun tali nya, sida ke bukai ba pantai nya tadi alu narit Tali ke ditanchang Jampi ba punggung iya ke nya nya tadai. Maya Jampi tu ke nyelam dia iya bisi meda lubang ke umbas iya pemesai serta chukup iya penalam. Maya iya ke nyelam ba lubang nya dia Jampi tu tadi bisi ninga munyi anemit nyabak. Nyadi munyi nya anemit ke nyabak nya didinga Jampi Munyi sabai anemit ke baru wada. Iya pun lalu nyelam ke dalam agi ba lubang nya tadi. Nyadi lubang batu nya lubang batu anjau. Mung batu anjau kita. Ha. Nyadi kira iya bisi penalam meh ke udah. Nua jampi tu ke nyelam. Dia jampi tu tadi bisi meda anak mit baru ada wai. Nyadi anak mit nya dipeda chukup aku murek serta manah gamal. Nyadi anak mit nya enda temu indu laki. Maya jampi tu tadi deka ngambi anak mit nya ke dipeda iya, jari jampi diasai ke iya. Rapas rapas lebuh aka megai anak mit nya. Jampi tu tadi pun lalu nitih ka anak mit nya baru. Nyadi bekenya baru ga iya. Makin lama jampi ke nitih ka anak mit nya. Dia iya ngasai ke tulang. Dia iya ngasai ke seput iya ka abis. Jampi tu nyau ngasai ke tulang iya majak lemu. Nyadi, jampi tu tadi alu narit ke tali ke ditanchang iya ba punggung nya enggau pengabis tulang iya awai. Nyadi tali nya bisi diengkah ke sida iya gerunung. Nama agi deh, sida ke bukai ke ba pantai nya pun alu narit tali nya. Maya jampi tu datai ba pantai kenu ku sida iya, jampi tu sigi udah luput. Pending jampi pan lalu bedarah. Maya jampi ke ngeleda ari luput iya, dia iya lalu nusi ke sida iya, nama utai ke dipeda iya ba dalam ai nya tadi. Nyadi. Engka nya kebuah bala nebiak ke mandi ba pendai nya lemas laban sida iya nitihka munyi utai ke didinga sida iya nya tadi. Aaa kitai ga sama nemu anembiak kelia enggau anembiak ke maya hari diatu. Enti anembi enti anembiak kelia din sida bemain sebelah tebing ai main sebelah ai sebelah tanah meh nya macam memain sida. Ke nya eh tadi enti baka ini suba deh. Puu rindu nau bemain. Asai keka agi mit. Main sebelah penai. Puu. Tau ulih nak ingat ke makai ya. Maya udah atai nya baru tenggama apas. Giga ku tai dempa ba ba sebelah dapur nya dia. Ni na ambi danu apai indai. Nyadi enti anebiak ke maya hari diatu lain gawai lain ulah sida ya. Baka aku suah meh beratika bala anam adik aku deh. Apu, alah kita ke besai tuai tu nekan telefon laban sida ya. Nak nemu leka 24 jam telefon, telefon ku deh. Uh, jadi naka tu dulu cerita kita ke sekali tu. Ila ini deka datai baru. Ngemai cerita ke bukai, ngemai cerita ke baru. Au.